E kare mā, me kotahi atu tātou ki te mahi nui, arā, te tuku i te tohu tuatahi. Ko te tohu iwi, ko tōna kaitautoko ko Te Mātāwai. He tohu whakanui i ngā mahi whakarauora reo me te mana motuhake i te hau kāinga tonu. Mā Cathy Dewes, mema poari o Te Mātāwai, e tuku i te tohu nei. E whai ake nei, ko ngā kaiwhiringa whāiti. Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated. Ka whakamihi tēnei tono i Te Hui Taumata Whakarauora Reo Māori ā-Tau o Ngāti Kahungunu, ko Kahungunu kia eke. Mai tōna orokohanga kua tupu, kua rea, ā, i tēnei tau kua eke ki te kotahi mano tāngata i tae atu i ngā rā e rua o te hui. Me kī ko te tino hui taumata reo Māori ā-motu ki Aotearoa tēnei kua pāoho mataoratia atu Ki te ao. Ka pōhiritia ngā tohunga Māori puta noa i te motu ki te kōrero ki ngā tū āhuatanga katoa o te whakarauora i te reo Māori. E hoki mai ana te reo ake o te iwi o Rangitāne ki Wairau i te korokoro o te parata. Mā te aha i te tahuri mai a te iwi ki te tautoko i tōna rautaki whakarauora reo e kīa nei ko Tangata Rau Reo Kotahi, He rautaki whakarauora reo mā te whakapiki i te māramatanga ki ngā kaupapa me te whakataunga o te reo Māori hei reo kōrero noa o ia rā, o ia rā. Kei te whai hoki te rautaki ki te whakapakari me te whakakotahi mai i ngā uri whakaheke katoa a te iwi o Rangitāne. Te Reo Irirangi o Ngāti Porou Ko te mahi a Te Reo Irirangi o Ngāti Porou He tautoko i te reo o Ngāti Porou mā te pāpāho, otirā mā te hanga rauemi ako reo o Ngāti Porou anō hoki. Kotahi mano ngā tāngata kua rēhitatia e whai ana i ēnei rauemi, tae atu ki ngā kaiako e whakamahi ana i roto i ō rātou akomanga. E rua ngā kaupapa i whai wāhi ki te pātaka kōrero o Ngāti Porou hai whakaputa i ngā kōrero tipuna, whakapapa, mahere whenua, me ngā rerenga kupu kōrero o te takiwā. Inā kē te kete kōrero ipurangi a He Aha Tō Say? e rima ōna whakaaturanga mō te mita o te reo o Ngāti Porou. I tēnei wā ka i te waihanga i te kete kōrero mō te whakataunga o te kerēme a Ngāti Porou mō te Tiriti o Waitangi, mō te hunga kai te reanga waru, ki te tekau tau. Otirā, tātou kua kaha nei ki te whakapūmau, ki te whakaora i tō tātou reo. Ko te iwi, ka winingia e rātou tēnei tohu i tēnei tau, ko Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated. E karanga ake ana au i ngā uri katoa o te Pīhau Pāua kia haramai konei, kia pai ai tā tātou waiata tahi. Haramai nā Pīhau Pāua, kei te rahi koutou? Paora Sharples, kei konei, Tuehu Harris, kei konei, Hinewehi Mohi, kei konei, umm, tātou nā ngā pou reo o roto i ngā iwi, tō tātou reo me ōna iwitanga, tēnā koutou, tātou e hui mai nei tēnei pō. Ngāti Porou. Anei ō koutou ira, anei a Ngāti Kahungunu e kīia nei e Herewini Parata ko Ngāti Porou ki te tonga. Ko tātou, tātou, me taku rahi o Rangitāne, a tātou o Rangitāne ki Te Waipounamu, tātou i roto i te whare kawe wareware, he Māori anō kei Te Waipounamu. Nō reira Rangitāne, kia ora rā tātou, ai tā tātou whai tō tātou reo. Iti noa iho tāku mihi. Ngā iwi e noho nei i roto i tō tātou whare, tēnā koutou e aroha nui mai nei ki a Kahungunu, ā, tā koutou tautoko i a Kahungunu i roto i ēnei tau, anei te tohu, anei te hua o tā koutou tautoko, tō koutou aroha ki a Kahungunu, e kimi nei i tōna reo, tātou i tēnei pō, kia ora tātou.